Nĩ ndangĩkũgeithia mũno nĩ ũndũ wa kũrũgama haha mũtambo-inĩ wakwa. Niĩ ha rĩtwa-rĩ, njĩtagwo Wanjirũ wa Warama. Niĩ ndaciarĩirwo na kũrĩa mwena wa Thũrai, mwena wa Naikuru, no rĩu ngĩikaraga California gũkũ United States. Rĩu rĩ, ũmũthĩ ndĩreciria njarie kaũndũ mũndũ oragio handũ ũngĩthi kũrĩa njenga kana ũngĩthi kũnyua gacai, mũndũ agũtũnge mũndũ mũtakĩũyaine no mũhaka akũrie wĩkaga atĩa. Rĩu kũrĩ hĩndĩ ndatithatithaga rĩngĩ rĩrĩa itaramenya nama kana nĩ ngwenda kwaria ndeto cia ũrĩa ngĩkaga. No rĩu rĩ, nĩ ngĩkaga atĩ, nĩ ngiugaga ũrĩa ngĩkaga niĩ harĩ ũrĩa njĩkaga rĩ nĩ mabuku nyandĩkaga na buku maya ndĩrandĩka rĩ timo marĩ ndiugaga nĩ wĩra wakwa wa ũkũrũ rĩu nĩ ngiuga nĩ ngĩandĩkaga mabuku rĩu rĩ mũndũ arũmagĩrĩria na kĩũria kĩngĩ mabuku rĩ wambĩrĩirie kwandĩka atĩa rĩu rĩ ndera mũndũ mabuku niĩ rĩ ndiebangĩte kwandĩka nĩmo mathurire makiuga nĩ tũkwenda kwandĩkwo mũndũ akona tarĩ mĩreko ndĩramũhũrithia no ti mĩreko ndĩramũhũrithia nĩ ma tondũ rĩrĩa niĩ ndarũkire kwandĩka rĩ ona ti kwandĩka rĩrĩa kĩũndũ gĩa kwenda kũmenya ũhoro wa kwandĩka kĩanyitire rĩ nĩ ta mĩaka ikũmi na ĩmwe mwaka ikũmi na ĩmwe na nuthu niĩ ũrĩa gwekĩte rĩ twarĩ na kamũcemanio handũ nĩ kamũcemanio gokĩte nĩ andũ o ta igana kana igana na mĩrongo ĩtano ngĩtuĩka njarie ndagĩka cigana ũna ngĩkĩandĩka ũrĩa ndakĩendaga kuga ngĩgĩthiĩ mbere ngĩgĩthoma itũmĩrio ndagĩka ikũmi mũthenya ũyũ ũngĩ ndokĩra rĩ niĩ ng'ano cianjĩũrire kĩongo gĩkĩ gĩakwa ndakirire ngiuga mwathani kaĩ nĩ kũgũrũka ngũrũkĩte ka nĩ kĩ rĩu ũrĩa ingĩkwĩra nĩ ta ciana i nyũmba he kĩnyũmba kĩrĩa kĩnene twetaga kĩberi o mwana arenda gũkwĩra rũgano rwake o mwana arenda gũkwĩra rũgano rwake rĩu rĩ ũthikĩrĩrie rĩu nĩ waigua nĩ kĩongo gĩkĩ gĩakwa kĩreka ũguo nĩ ta korogoco korogoco no ti ũndũ mũru nĩ atĩ ũrĩa ndarega gũthikĩrĩria rĩ akaria na thauti nene niĩ nĩ ta ng'ano ta mĩrongo ĩrĩ irathiĩ hamwe hamwe hamwe kĩongo-inĩ gĩakwa rĩu ngiuga ũhoro ũyũ rĩ ndingĩaria naguo tondũ ngwĩrwo nĩ ndĩ ndĩ mũgũrũki na ma no ngĩorotwo nĩ mũndũ atĩ nĩ wĩ mũgũrũki nĩ ũrathogothania maũndũ ũgũtũra na kaũndũ kau ona rĩrĩa ũkaigua wega matigatigana nawe magũtũma wonaga waria kaũndũ to gũtirĩ o ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ rĩngĩ nĩ ũkwaria wana no ti kũgũrũ kũgũrũkĩte nĩguo andũ mahuana waria okorwo nĩ wamerĩte nĩ ũthogothanĩirwo handũ makuga ningĩ nĩ ũcokereirwo rĩu ngĩkĩmenya rũrũ rwakwa ndingĩaria rĩu rĩ ngĩgĩikara ũguo rĩngĩ ona nĩ ngũtheka ona ndirenda gũkorwo na mũndũ ndingĩtwara ngari handũ rĩ rũgano rũngĩ nĩ mwega ngatheka muno ni uria kiria mwana uyu ndiwe ni thauti ciari nyinyi koguo nikio ndonire tari ciana riu kahinda gakinya ri ngiukira ningi muthenya ungi thauti icio ciothe ri kiongo giakwa gitiari kanyamu ona geciria ona kamwe rĩu ngĩmenya hĩ ũyũ nĩ ũndũ mũnene mũnene nĩ ũguo ndarũkire kũrora ĩ mabuku rĩ mandĩkagwo atĩa maũndũ ta maya mangĩkora mũndũ rĩ mandĩkagwo atĩa na rĩu nĩ waigua nĩ thiĩte otha yunivasĩtĩ ngakĩnyita ndigiri ĩrĩa inyitagwo na ndũĩ na ndũĩ na ngakĩruta wĩra rĩu ona nĩ ũkũrũ-inĩ ndĩ

ciaheaga ũhoro wa maica makwa ma Amerika kuma ndoka Amerika mũgiĩka ũrĩa ndanagiĩka Amerika na ngĩcoka ngĩririkana rĩu niĩ rĩ tondũ ndaikarire Amerika rĩ andũ aitũ mũciĩ matũraga maugaga atĩrĩ nĩ ndorĩire Amerika no matiramenya ndoka Amerika nĩ mũgiĩko ndangĩĩke niĩ ndokaga Amerika ndiokaga arĩa maroka atĩ mũndũ aikare ndokaga mwaka ũcio ũmwe tondũ nĩguo ndatigarĩire yunivasĩtĩ ndĩkie ndarĩkia mwaka wathira rĩ igithiĩ graduation ciakwa ona mũthenya wa graduation ndarĩrire tondũ ndũrĩ mũndũ wanyu ndũrĩ kĩĩ na ngĩcoka ngĩrarĩra ningĩ tondũ ona mbia ciakwa nĩ ciathira ndingĩinũka mũciĩ na ndĩrabangĩte atĩ ndeka graduation ngũthiĩ Amerika ningĩ ndĩkie degree yakwa thiĩ njere Amerika ũrĩa kũigana njoke nyinũke ngakĩrute wĩra wabici iria irutagwo niĩ rĩ ngĩrĩkia graduation rĩ kĩmwe kĩmwe

nĩ tũnyũmba twa mũndũ ũgĩthambagĩria mũndũ nyũmba gĩkũhe irio rĩ agagĩkũhe tũbia atĩ ũkaiga rĩu rĩ tũgũ ũmeni mĩaka igana ti wĩra wa njaguti wa njaguti eh? rĩu nĩ ngũngĩona rĩu niĩ rĩ ndĩna ng'ano ngĩandĩke mabuku rĩrĩa ndakĩka atĩ ndaikarire mĩaka kĩ mĩaka ikũmi hihi ikũmi na ĩrĩ thiinĩte biũ atĩ ona apartment ndingĩhota gwĩka atĩ gwĩkomborera ndĩrĩkomboraga kĩrĩa nĩ ndagĩkire handũ ona nĩ ngũhota gũkombora karumu ĩ nyũmba-inĩ ya mũndũ rĩu ngĩona rĩu rĩ mabuku maya nĩguo ngwenda rĩrĩa nda maũndũ ndũĩ mũtũri mũno ndakĩagaga ithe tiguo agĩkũma kiugaga nĩ ndagĩtũrire ngĩkerũka gwĩka atĩa kũrĩa ndanakĩhanda gũkĩarũka kũmeramera ngona nĩ hena kanyamũ hau nĩngeire kamũri hau ngĩmenya rĩu ndakĩambia kwandĩka mabuku nĩ ng'ano ici ngũkĩ ngũkĩandĩka rĩu nĩ ndĩakĩrie ibuku rĩakwa rĩa mbere rĩtagwo Unexpected America. na ndiaugire ũguo unexpected ndamere ĩ atĩ kĩndũ iterĩgĩrĩire ndakorire bũrũri tondũ ndiũĩ ka twakora ngĩũka gũkũ ndecira gũkorwo kwĩna thababu thahabu na mbia nĩ raithi mũno na wĩra nĩ nguona na kena hapana nĩ ũgiĩke atĩ ona andũ gũkũ mara angĩ marakoma barabara icege icege tiga ũrĩ kũrĩa Nairobi ndakĩonaga atĩ ciana cia barabara na manyina mao ehe gũkũ nĩ aingĩ ona makwo gatũhama tũhama eh, barabara-inĩ taũni maiyũire kũiyũra nĩ thĩna ĩĩ tondũ ona matingĩhota gwĩkombori kĩrĩa mathiaga kwara raini ma- makaheo irio rĩu nĩcio ng'ano icio ndakĩherie ngĩkĩandĩka mabuku maya rĩa mbere rĩrĩa etagwo Unexpected America rĩa kerĩ ya ũhoro ũcio uh, Entangled in America rĩu mabuku macio ona nĩ ngũtiga link haha thĩ tondũ hena audio books yamo o haha YouTube koguo ũngĩka atĩrĩ no ũthiĩ ho wenda gũthikĩrĩria ũrĩa gũkĩrĩ nĩ atĩrĩ ngĩandĩkaga na gĩthũngũ

no rĩu arĩa makĩrĩ na gĩthũngũ no ũthikĩrĩrie hau na nĩ kĩrĩa ndũgũkĩrĩhio kĩndũ no haha YouTube rĩu nĩ ndĩkĩaria marĩa mangĩ to nyandĩkĩte maingĩ nĩ nyandĩkĩte mabuku mangĩ maingĩ ũguo nĩ ndĩkũhe ũhoro wa kĩrĩa ũrĩa ngĩandĩkĩte marĩa mangĩ ĩĩ nĩ ndagĩgũteithia nĩ ndagĩkwĩra gĩthi wona thayũ na gwĩ subscribe nĩkĩo anga ndĩrenda gũkũria channel ĩno ĩ tũkĩrĩkanagĩre maũndũ nĩ wega mũno